Бисмиллаһир рахманир рахим Бөтен җанлы һәм җансыз барлыкларны яратучы, безне туфрактан барлыкка китереп, тәнебезгә җан иңдерүче һәм, әй бәндәләрем! Кыска гомерегезне, санаулы көн һәм төннәрегезне изгелектә үткәрегез! Гөнаһлардан сакланыгыз, дип тәрбия бирүче Аллаһы Тәгаләгә мактау һәм рәхмәтләребез булсын. Пәйгамбәрләрнең ахырсына һәм иң нурлысына, үлемне искә төшерегез, әҗәлне истә тоту дөньядагы барлык ләззәтләрне оныттыра, дип әйтүче Мөхәммәд галәйһиссәламгә дога һәм сәламнәребез ирешсен. Әй, сөекле әнием! Тәнемнән җаным чыкканда, сез яныма җыелып, берни эшли алмый басып торганда, дөньялыкта бер дә күрелмәгән затлар, ягъни фәрештәләр яныма җыелдылар. Арадан берсе җанны тәннән чыгаручы Газраил фәрештә иде. Шул мизгелдә ахирәттә кайтачак урынымны күрсәттеләр. Ялкынлы утлар белән тутырылган ул урынның миңа әзерләнгән җаза йорты булуын аңладым. Эчем курку белән тулып, тәнем тетрәнүдән кылтырый башлады. Әй, кадерле әнием! Бу хәлләрне башымнан кичергәндә, сезне таный да алмадым. Газраил фәрештәгә карап алган саен, Куркуым арта барды. Дөньяда яшәгәндә чикләнгән гомеремне гамьсезлек белән гафләттә үткәргәнемне күз алдыма китереп, Әй Раббым, изгелек эшләр өчен үлемне кичектер, дип Аллаһы Тәгаләгә ялварып, Мине дөньяда калдыруын теләдем, әмма. Әмма үлем килгәндә, догалар белән үтенүләр инде кабул ителми, килгән әҗәл дә кичектерелми икән. Әнием, сез минем сүзләремне берсен дә, әлбәттә, ишетә алмадыгыз. Төш күрүченең сүзләрен һәм күргән хәлләрен берәү дә белә алмаганы кебек, сез дә мин күргәннәрне күрми идегез. Чөнки әле сезгә әҗәл нәүбәте, чираты, җитмәгән. Сез әле мәрхүмнәр дөньясына да аяк басмаган. Әй, газиз әнием! Дөньяда үлем ачысы турында сөйләүләрне ишеткәнем булды. Чыннан да үлем ачысын дөньяви тел белән аңлатып булмый. Үлем ачысының дәһшәтен үзең кичергәннән соң гына аңлыйсың. Үзең кичергәннән соң гына аңлый аласың. Хәтта пигамбәребез алейһиссәламнең дә Раббым үлем ачысын җиңеләйт дип дога кылуы хакында хәзрәтләр вәгазьләрендә сөйлиләр иде. Ул вәгазь сүзләре колагымның берсеннән кереп, икенчесеннән чыгып китә торды. Тиремне тәнемнән төреләтә салдырган кебек тоям. Ә мин җанымның чыкмаска теләп як-якка бәргәләнгәнен тоям. Фәрештәләр суга-суга кыйныйлар. Шул рәвештә газап күрсәтүләре тәннән җаным чыкканчы туктамады. Ә мин ник кыйныйлар, ник газаплыйлар, нәрсә эшләдем соң, дип уйлыйм. Соңыннан аңладым, болар дөньялыкта эшләгән әшәке, пычрак гамәлләрем өчен икән. Газраил янәшәсендә ике фәрештә бар иде. Аларның берсе рәхмәт фәрештәсе, икенчесе газап фәрештәсе икән. Газраил тәннән чыгарылган җанны шул фәрештәләрнең берсенә тапшыра. Минем җанымны Газраил газап фәрештәсенә тапшырды. Шулчак ахирәттә булачак урынымның зәһәр һәм котсыз булачагын тоеп калтырандым. Әй, әни җаным! Күргәннәремнең авырлыгын берничек аңлата алмыйм. Фәрештәләрне күрүгә аякларым бер-берсенә тоташты. Сез моны күргәнсездер дип уйлыйм. Әле әни исендәме? Син күз яшьләрең белән елап, кем коткарыр икән улымны дип бәргәләндең. Дөньяда эшләгән хата гөнаһларым өчен җанымны фәрештәләр газаплап, тәнемнән аердылар. Монда аларны нәзигат фәрештәләре дип атыйлар. Әгәр дә эшләгән изге гамәлләрем булган булса, җанымны нәзигат фәрештәләре җиңеллек белән чыгарырлар. Һәм, әй Аллаһның бәндәсе! дип йомшаклык белән эндәшеп, Раббыбызның сәламе ирешсен сиңа, диярләр иде. Тик мин мондый сәгадәткә ирешә алмадым. Әй, сөекле әнием! Әгәр дә җан алучы Газраил килгәндә, тәһарәтем булып, янымда берәү Коръән укып торган булса, бәлки шул кадәр авырлыклар күрмәс тә идем. Үлемем дә җиңелрәк булыр иде. Газраил шулкадәр куркыныч сурәттә килде. Күзләрем сукырайган булса иде дип уйладым. Әмма маңгай күзләре сукыр булса да, аны күңел күзләре белән һәр кеше күрәчәк. Әй, кадерле әнием! Тәнемнән җаным чыкканда, Аякларымның боздай салкын булуын, сулыш җитмәүдән йөзем каралып, авызымнан күбекләр килүен син дә күргәнсеңдер. Ул вакытта миңа үлем килүен күреп, син кычкырып елап җибәрдең, ә күз яшьләрең күктән яңгыр яуган кебек. Минем каралган йөземә агар иде. Әй, әнием! Дөньяда изге эшләрең булган булса, йөзем каралмас. Газаплы сулаудан авызымнан күбекләр дә чыкмас иде. Барыгыз белән дә бәхилләшеп. Лә илаһа илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ дип җиңеллек белән җан биргән булыр идем. Маңгаемнан тирләр чыкканын, йөземнең нурлы булганын күрер идегез. Әй газиз әнием! Тәнемне юып госел кыйм торгач, гәүдәмне кәфенлеккә төрдегез. Аллаһы Тәгаләнең каршына алып үтәр өчен, фирештәләр дә җанымны кәфенләп күккә алып киттеләр. Беренче каттан үтәр өчен рөхсәт сорадылар. Әмма изге гамәлләрем булмаганга, күк ишекләре ачылмады. Аннан Сиҗил дигән урынга алып киттеләр һәм анда исемемне гөнаһлылар исемлегенә теркәделәр. Ни үкенеч! Ни хәсрәт миңа, әнием! Әгәр кылган изгелекләрем булса, күк ишекләре ачылыр иде, җанымны да Гыйллин дигән урынга алып барып, яхшы кешеләр исемлегенә теркәрләр иде. Әй, әни җаным, үлде дип күзләремне капладым, ә мин җансыз калган тәнемә карап тора идем. Кайберләрегез кычкырып елый башлады. Мондый тавышлы елауларыгыз җанымны тагы да борчып, хәсрәтемне арттырды. Ә кайберләрегез хәер-дога теләп, мине сөендерде. Чөнки ул догаларга фәрештәләр дә әмин дип тордылар. Әнием, сезгә Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте ирешсен! Тәнемне пакьләп, кәфенлеккә төреп, җеназа намазы да укылды. Ләкин җеназага күбрәк кеше килгән булса, сөенечем зуррак булыр иде. Җеназага килүчеләр дә никадәр олы савапка ирешәчәкләрен белсәләр иде, бу намазны нинди генә дөнья малына да алыштырмаслар иде. Әй, сөекле әнием, беркөнне каберем янына килеп, миңа сәлам бирдең. Мин ишетеп сәламеңә җавап кайтырдым. Син ишеттең микән? Әнием, каберем янына килүеңне ашкынып көтеп торам. Яныма ешрак кил, дога кылырга онытма. Миңа ачуланма, зинһар, хәлләрем әйбәт түгел. Дөньялыкта гомеремне буш һәм файдасыз эшләр белән үткәргәнемә, монда шуның җәзасын күрәм. Әй, әни! Әле имансыз булып кергән булсам, ниләр күрер идем! Монда имансыз булып керүчеләрнең рухлары җиде кат җир астында, Сиҗҗин дип аталган кап-кара кошлар эчендә газаплана. Ни үкенечләр ул адәмнәргә! Әй кадерле әнием! Изге гамәлләре булган мәрхүмнәр монда бер-берсе белән күрешә дә алалар. Иманлы булып, изгелекләр белән килгән кешеләр дөньялыктагы хәлләре турында бер-берсен күреп сөйләшәләр. Әмма миңа. Күрешү тыелган. Дөньялыкта ахирәт турында уйламый гамьсез йөрүем болардан мине мәхрүм итте. Каберемне хәтәр төрмәгә әйләндерде. Изгелекләрем юк шунлыктан әтием белән күрешергә дә рөхсәт итмиләр. Әй, газиз әнием! Тәнемне кабергә кертеп, җир юрганы белән күмеп куйганнан соң, рухымны тәнемә кайтардылар. Шул минутта күмәргә килгән туганнарымның өйләренә кайтып киткәндә атлаган тавышларын ишеттем. Алар ераклашканнан соң, яныма ике фәрештә килеп басты. Беренчесе Мөнкир, икенчесе Нәкир исемле фәрештәләр. Икесе дә сораулар бирә башлады. Раббың кем? Динең нинди? Пигамбәрең кем? Нинди гамәлләр белән килдең? Бу сорауларның берсенә дә ышанычлы һәм дөрес җавап бирә алмадым. Алар сорау биргәндә кот очып кычкырудан башка аваз чыгара алмадым. Әнием, Коръән белән яшәгән кешеләр, мөселманнар, бу сорауларга җиңеллек белән җавап кайтаралар. Тәрбиячең кем? Тәрбиячем Аллаһ. Динең нинди? Динем ислам. Пигамбәрең кем? Пигамбәрем Мухаммәд, галәйһиссәлам, нинди гамәлләр белән килдең? Изге гамәлләрем белән килдем, дип җавап кайтаралар. Әй, әни җаным! Бер сорауга да җавап бирә алмагач, Фәрештәләр газаплауларын дәвам иттеләр. Яткан урыным тарая бара. Иртән һәм кичен һәркемне җәһәннәмдәге ятачак урынымны күрсәтеп торалар. Ә үзем, бәлки, бу коточкыч урын миңа насыйп булмас дип өметләнәм. Кабердә күрсәтелгән газаплаулар, мәхшәрдә күрсәтеләчәк авырлыклардан гөнаһларымнан пакламасмы дип уйласам да, һаман куркам. Кабердә күрсәтелгән газаплар гөнаһларымны паклый алмаса, Чиксез җәһәннәм чокырына ыргытачаклар. Чөнки гөнаһларымнан арынып бетмичә, җәннәткә керү юк. Әй, сөекле әнием! Җәннәткә керергә бик телим. Аның гүзәллеген дөнья теле белән аңлатып булмый. Ул җәннәттә кеше күзләре күрмәгән, колаклары ишетмәгән һәм күңелгә дә килә алмаган байлыклар әзерләнгән. Әнием, җәннәткә керергә һәм аның нигъмәтләренә ирешергә теләсәң, бертуктамый изге гамәлләреңне эшләп тор. Әмма һич онытма, дөнья ахирәтнең кырыдыр. Дөньяда изгелек орлыклыгы чәчкән кешеләр аның чиксез нигъмәтләрен җәннәттә күрерләр. Җәннәттәге дәрәҗәләр дөньядагы изгелекләргә һәм күркәм әхлакка бәйле. Ә җәһәннәмдәге газаплар дөньяда эшләгән гөнаһларга бәйле. Әй, кадерле әнием! Монда барысы да минем кебек газапта түгелләр. Берәүләрнең каберләре җәннәт бакчаларыннан бер бакчага охшаган. Чөнки алар гомерләрен изгелек эшләп уздырганнар. Дөнья һәм ахирәт эшләрен бертигез алып барганнар. Шуңа да алар олуг нигъмәткә ирешкәннәр. Дөньяда Аллаһы Тәгаләнең кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыелып яшәгәннәре өчен аларга иртә һәм кичен Җәннәттәге яшиячәк урыннары күрсәтелеп тора. Аларның каберләре көннән-көн нурлана, зурая. Аларның дөньяда укыган Коръәннәре, алган тәһарәтләре, төнлә торып укыган намазлары каберләрен балкытып тора. Әй, әнием, миңа ни үкенечләр! Мәгънәсез эчү мәҗлесләрендә йөреп, исерек хәлдә өйгә кайтып, сине рәнҗеткәнем, сиңа авыр сүзләр әйткәнем өчен бик үкенәм. Әгәр дә кире дөньяга кайтып булса иде! Бөтен көчем белән Аллаһы Тәгалә өйрәткән хөкемнәрне үтәп яшәр идем. Әй газиз әнием! Монда шундыйлар да бар. Аларга сокланып карыйм. Аларның тәннәре череми. Җирдә яшәүче бер хайван да аларга ырынмый. Аларның тәннәре кабердә булса да, рухлары җәннәт бакчаларында яши. Алар әүлиялар. Дөньяда булган чакларында, һәр хәлләрендә Аллаһны зикер итүчеләр. Әлбәттә, дөньяда кайберәүләр кабер тормышына ышанмыйлар, инанмыйлар. Аннан кайткан кеше юк. Черибез дә бетәбез, дип әйтәләр. Мин дә бу сүзләргә ышанырга бик теләр идем. Әмма бу сүзләр адәмнең наданлыгыннан килә икән. Дөньяда пигамбәрләр. Галимнәр хәзрәтләр сөйләгән сүзләр вәгазьләр аңлатмалар барысы да хак икән. Кат кат кабатладым һәм кабатлыйм. Бу кабер дөньясы буш бер дөнья түгел. Мондагы хәлләрне аңлату өчен дөньяви телнең көче җитми. Бер сүз белән әйткәндә, әнием, бу дөнья минем өчен куркынычлы һәм зәһәр. Сиңа бит Аллаһтан акыл бирелде, нигә фикерләмәдең, уйламадың, ахирәтеңә әзерләнмәдең, дип фәрештәләр башыма китереп бәрәләр. Күзләремнән утлар чәчри. Минем кычкыруларымны җеннәр белән кешеләрдән башка бөтен хайваннар ишетә. Бу азаплар кайчанга кадәр дәвам итәр икән? Әй, сөекле әнием, синең минем өчен хәсрәтләнеп һаман күз яшь түгүләрең минем газабымны арттыра. Синең дога кылуың Рухыма Коръән багышлавың хәлемне күпкә җиңеләйтә. Ананың балага, баланың анага кылган догалары пәрдәсез кабул ителә. Кабер газапларын арттыра торган зур гөнаһлар турында пигамбәр галәйһиссәламнең Хәбәр иткәнен әйтәләр иде. Бу чыннан да шулай икән. Мәсәлән, гайбәт сөйләгән, кеше арасында сүз йөрткән, бер-берсен дошман иткән бәндәләр каберләрендә аңлата алмаслык дәрәҗәдә газапланып яталар. Әй кадерле әнием! Берәүгә бурычлы калган идем. Бурычымны кайтара алмыйча дөньядан аерылдым. Шуңа да газаплыйлар. Әнием, зинһар өчен, өстемдә калган бурычларымны үтә. Бурычларымны үтәсәң, газаплануларым җиңелә йөр иде. Әй, әнием! Әйтергә дә тартынам, әйтми дә булмый. Дөньяда яшәгәндә берничә кешенең әйберләрен урлаган, бер-ике кешене ялганлаган идем. Аларга хыянәт эшләдем. Бу гөнаһларымның ачысын аңлатырга сүз дә таба алмыйм. Шулай да башкалар белән чагыштырганда хәлем әле башкачарак. Чөнки алар гаҗәп каты тавыш белән кычкыралар. Кычкыру авазларыннан мин дә тетрәнеп китәм. Алар нигә бу хәлгә төшкәннәр диярсез? Чөнки хаксыз кеше үтергәннәр, зина кылганнар, гамәлләрендә икейөзле булганнар, ятимнәрне, мескеннәрне һәм фәкыйрьләрне рәнҗеткәннәр, туганнары белән якын мөгамәләдә яшәмәгәннәр, араларын бозганнар. Әй газиз әнием, форсаттан файдаланып кайбер киңәшләр биреп китмәкчемен. Исеңдә калдыр һәм исәннәргә дә аңлат. Коръән Кәримдә һәм пигамбәребез Мухаммәд аләйһиссәлам хәдисләрендә аңлатылган гыйлемгә ышануың инануың нык булсын. Мин эшләгән гөнаһларны эшли күрмә. Дөньяда бирелгән барлык нигъмәтләр безне сынар өчен бирелгән, ә мин шуны кабердә генә аңладым. Өстеңә йөкләнгән боерылган гыйбадәтләреңне кимчелек китермичә үтә. Изгелекләр эшләргә вакыт тап. Дөньядан алып килә торган бердәнбер байлыгыбыз, изгелек, шуны онытма. Кабер дөньясында изгелек эшләү мөмкинлеге булмаслыгын исеңнән һич тә чыгарма. Гали разыяллаһу ганһ әйтә, Дөньяда гамәл бар, хисап юк. Ахирәттә хисап бар, гамәл юк. Бу сүзләрне күңелеңдә калдыр. Һәр намазыңның ахырында кабер газабыннан, Кабер газабына юлыкмауны теләп дога кыл. Лә иләһә илляллаһ, Мухәммәд Расулуллаһ, дигән доганы, зикерне еш укырга омтыл. Агул еланнан кешеләр ничек качсалар, син дә гөнаһ эшләүдән шулай кач. Гөнаһың никадәр аз булса, җәһәннәмнән шулкадәр ерак булырсың. Дөньялыкта яшәгәндә хәзрәтләрнең вәгазьләрендә ишетә идем. Пигамбәребез галәйһиссәлам, Кабер ул җәннәт бакчаларыннан бер бакчадыр, яки җәһәннәм чокырларыннан бер чокырдыр дип әйтә торган булган. Инде бу сүзләрнең дөреслеген үз күзләрем белән күрдем. Әнием, дөньяда булган вакытыгызда бәхилләшегез. Бер-берегезне рәнҗетмәгез. Рәнҗетсәгез икән, гафу итешегез, чөнки Аллаһы Тәгалә бәндәләренең үз араларында булган хәлләрне чишүне үзләренә тапшырадыр. Әй, әни җаным! Монда алып килә торган иң кадерле нигъмәт, Аллаһы Тәгаләдән курку. Аллаһның боерыкларын үтәмәүдән курку, кушканнарын үтәү, рәхмәтенә өметләнү. Кабер дөньясына бурычлы булып килә күрмә. Дөньядан бурычлы булып килүчеләрнең хәлләре начар, әнием. Безнең яныбызга килгән вакытыгызда сәлам.

Бирәчәк садакаларыгызның бер өлешен безгә дә бүләк итегез. Шуны да әйтеп китим, кабер янына килгәннән соң, бездән берни сорамагыз. Чөнки безнең сезгә бирерлек әйберләребез юк. Зиратка килеп каберләрне күргәндә, Сездә фикерләп уйлану һәм гыйбрәтләнү булсын! Бу кабер эчендә яткан кешеләргә килгән үлем тиздән миңа да киләчәк. Дөньяда җыйган байлыгымны калдырып, кап-караңгы үрдә ялгызымны калдырып китәчәкләр дип уйламагыз. Зиратка килгән вакытыгызда кабер өстенә басмагыз һәм утырмагыз. Каберлекләр арасында хаҗәтләрегезне үтәмәгез, бу эшләр кабер әһлерен рәнҗетә, кимсетә, ә сезгә гөнаһ булып языла. Әнием, сиңа рәхмәт әйтергә телим. Мине күмгән вакытта зиратка кермәдең. Күмгән вакытта хатын-кызларның зиратка керүләре мәрхүмнәрне рәнҗетә. Чөнки мәрхүмгә дога кылыр өчен килгән барлык фәрештәләрнең догасыннан мәхрүм итә. Әй, сөекле әнием! Мөмкин булса, каберем өстенә агач утырт. Ул минем хәлемне җиңеләйтер, минем өчен истигъфар кылыр. Зинһар, каберем янында үкси-үкси елап утырма. Синең аккан күз яшьләрең сәбәбеннән су эчендә яткан кебек булырмын. Беләсеңме, әнием? Зиратта яшь килеш үлгән саф күңелле гөнаһсыз бәндәләр бар. Аларның рухлары җәннән бакчаларыннан бер бакчада, аларның хәлләрен белмичә ата-аналар күз яшь түгәләр. Ул кешеләрнең әти-әниләре алардан сорый алсалар иде, Кире дөньяга кайтырга телисезме? дип. Алар юк дип әйткән будырлар иде. Каберләр янында шәмнәр яндырмагыз, фото, рәсемнәр куймагыз. Мәрхумны хөрмәт итәм дип, киендереп тавытта күмә күрмәгез. Бу эштәр берсе дә мәрхумны хөрмәтләү түгел, ә киресенчә, җәберләү һәм рәнҗетүдер. Ап-ак кәфенлеккә төрү, кабер өстенә гади таш кую, таш өстенә исемен язу һәм аларның рухына дога кылу барысы да мәрхүмне хөрмәтләү, Булып санала. Әй, кадерле әнием! Мондагы авыр хәлләрне аңлатып бетерү һич тә мөмкин түгел. Соңгы нәсихәтләремне әйтеп, хатыма нокта куймакчы булам. Кадерле һәм сөекле әнием, һәр эшендә Аллаһы Тәгаләгә таян, Аллаһка якын булырсың. Коръән белән гамәл кыл, туры юлда булырсың. Мөхәммәд аләйһиссәламне үзеңә рухи укытучы ит, хәерле гомер кичересең. Үлгән кешеләрнең хәленә кара, ахирәтне истә тотырсың. Ачуыңны йот, үкенмәссең.

Харам ризык һәм эчемлекләр ашама, эчмә, догаларың кабул булуын күресең. Булганга канәгать бул, иң бай кеше булырсың. Кешеләргә һәм хайваннарга карата мәрхәмәтле бул, син дә Аллаһның рәхмәтенә ирешерсең. Күңелеңдәге. Иманыңа туры бул, ахирәттә бәхеттеләр сафында булырсың. Биш вакыт намазыңны нинди хәлдә булсаң да үтә, ахирәттә хисабың җиңел булыр. Рамазан аенда ураза тот, нинди үлчәүләр дә үлчи алмаслык савапка. ирешерсең. Мөмкинчелегең булса хаҗ кыл, ахирәт байлыгына юлыгырсың. Зәкәт садакаларыңны мохтаҗларга бир. Алар сөенсен, үзең дә ике дөнья нигъмәтенә ирешерсең һәм сөенерсең. Хәр эшеңдә сабыр бул, әнием! Без Аллаһтан килдек һәм Аңа кайтуыбыз бар дип, авырлыкларны каршы ал, хәр төрле максатыңа ирешерсең. Сиңа Аллаһның сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте булсын. Әссәламү алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Газиз углым. Хөрмәтле дин кардәшләрем, әлбәттә, кабердән хат язу һич тә мөмкин түгел. Әгәр дә кабердәге хәлне аңлатып, аннан хат язып булса, ул хат нәкъ менә сезгә тәкъдим ителгән хәлдә язылган булыр иде. Чөнки бу хатта язылган хәбәрләр, уйлап чыгарылган сүзләр түгел, бәлки Аллаһы Тәгаләнең китабы булган Коръән Кәримнән һәм пигамбәребез галәйһиссәламнең мөбарәк хәдисләреннән алынган сүзләр.